Den nächste Riedner ass den Här David Wagner.
Merci, Här President. Mir haten nach d'lescht Woch eng Diskussioun am Kader vun der Finanzplaz a vum Brexit, wou den Här Finanzminister gemengt huet, Lëtzebuerg wier um Wee fir méi Transparenz. Ech mengen, wa mer dëse Gesetzesprojet Mat Stëmmen, wat mir als déi Lénk natierlech net wäerte maachen, gi mer net onbedéngt, dat erstaunt Iech elo, wat aner Leit op dëser Säit och am Prinzip misste maachen, mee bon, dat ass eng aner, dat ass en anere Problem, doriwwer diskutéiere mer eng aner Kéier. Mä firwat, firwat de FIAR? Well dee Fear, dee wäert jo, oh, et war jo awer och eng ganz kontroverséiert Geschicht, hein, souguer Leit, déi am Prinzip relativ no un der Finanzplaz sinn, hunn awer gemengt, datt et vläit e bëssen ze vill wäit geet. Also esou einfach ass déi Geschicht jo net iwwert d'Bün gaang, wat jo och ganz verständlech ass. Mee et ass eben, an et ass scho mol e puermol gesot ginn, dee Fear, e Véhicule, deen, Déi gréisstméiglechst Flexibilitéit erlaabt, wann et ëm Strukturéierung geet, wou een och schlussendlech, an dorëms geet et jo, am mannste Kontroll huet an am mannste Contrainten huet. Dat heescht, et kann ee sech och am Fong geholl seng Steierbehandlung auswielen, esou wéi et engem am beschte passt. Et kann een, dat gouf och scho gesot, déi sougenannte Sous-compartimentéierung maachen, Umbrellastrukturen. An och wann eng minimal Risikostreuung virgesinn ass, esou huet ee mam FIAC keng Restriktiounen, a wat een investéiert a mat wat fir enger Strategie. Déi Flexibilitéit, déi gëtt als grouss Errungenschaft verkaaft. Si bréngt awer virun allem eppes mat sech, nämlech awer trotzdeem Intransparenz. Doduerch ginn déi nei FIAC zu engem formidabelen Instrument, Och fir d'Steiervermeidung, an dat och virun allem fir US-Investisseuren, well déi nei FIAC opgrond vun hirer Strukturéierung a vun hirer Flexibilitéit sech perfekt dozou eegnen, och amerikanesch Steiernischen auszenotzen. Wat och scho gesot ginn ass, CSSF huet bis elo souwuel d'Manager vun de Fongen am Kader vun der Direktiv CFIA kontrolléiert, mee och d'Fonge selwer. Déi nei Villagen, déi mat dësem Gesetz geschafe ginn, sollen elo net méi direkt kontrolléiert ginn, mee nach just d'Manager, also d'Käch. Déi Manager, déi sëtzen awer net ëmmer hei zu Lëtzebuerg. De Kach, dee sëtzt am Prinzip ëmmer an der Kichen, wann dee kontrolléiert gëtt. Mee ech mengen, et kann een dovunner ausgoen, datt grad och bei deenen alternative Fongen d'Manager justement am Ausland sëtzen. An deem Fall huet Lëtzebuerg also iwwerhaapt u sech ganz wéineg Kontroll méi, well wann d'CSSF weder vis-à-vis vum Investmentfong nach vis-à-vis vum Manager kompetent ass, da kann ech awer eng Partie Froe stellen. Den Här Reding ass och nach drop agaangen, wat d'Actes notariés ugeet, wat jo och awer och schonn problematesch ass. A mir hunn da Fongen hei ugemellt, a wann déi FIAC zum privilegiéierten Outil ginn, hu mer dann iergendeng Kéier dann och wahrscheinlech, well ech mengen, dat ass och de Sënn vun der Saach, majoritär esou Fongen hei ugemellt, déi u sech guer kenger nationaler Supervisioun méi ënnerleien. Natierlech däerfen, gouf och gesot, nëmme Manager déi VIAR géréieren, déi en EU-Pass hunn. An dat betrëfft dann an éischter Linn Leit, déi an aneren EU-Länner sëtzen, mee an noer Zukunft och aner Drëttstaaten, deemno wéi. Mir mussen dann hoffen, datt an deem Land, well d'EU, dat ass Malta, d'EU, dat ass och Bulgarien, datt tatsächlech esou gutt kontrolléiert gëtt, datt déi Leit och esou, datt déi Leit och esou aviséiert sinn, wéi ee sech dat kéint erwaarden. Ech weess dat awer net onbedéngt. Oder mir mussen och drop hoffen, datt d'Depositären hei zu Lëtzebuerg just mat Vertrauensleit zesummeschaffen. Ech weess natierlech, all déi Leit an deene Geschäfter sinn am Prinzip a waren an der Vergaangenheet, deene konnt een ëmmer honnertprozenteg vertrauen. Mir haten och ni Krisen, mir haten och ni Finanzkrisen. Dat ass eppes, wat der Mënschheet nach net geschitt ass, an héchstwahrscheinlech wäerte mer der och ni méi eng kréien. Mir sinn der Meenung, datt et falsch ass, Lëtzebuerg komplett ofhängeg vun der Fongenindustrie ze maachen, well dat ass a Realitéit dat, wat amgaangen ass ze geschéieren. Iwwert de Wuelstand vum Land misst een eng Kéier och diskutéieren. Dat ass eng interessant Diskussioun. Ech mengen, et ginn aner Facteuren, déi wierklech dozou bäidroen. A wann ech heiansdo kucken, wat d'Finanzplaz, Lobbyisten, alles fir Fuerderunge stellen, wat eise Sozialstaat ugeet, well dee wëlle se am Fong geholl éischter demontéieren, wéi soss eppes aneschters, méi nach wéi d'Mëttel a Kleng a Mëttelpatronat hei zu Lëtzebuerg. Si si vill méi rabiat an deene Froen. Da weess ech net, ob dat wierklech ganz, ob dat wierklech ganz sympathesch, sympathesch Matbewunner hei sinn. No der Finanzkris vun 2008, déi ganz Europa destabiliséiert huet a Millioune Leit an d'Aarmut gedriwwen huet, hunn d'Politiker an der Nord ganz grouss Riede gehalen iwwer d'Necessitéit, d'Finanzwelt vill méi streng ze reguléieren. Et si Leit, déi hunn dat ofkaaft. Ech mengen, et ware ganz flott Karikaturen deemools. Ech ka mech un eng Karikatur erënneren, wou een de Sarkozy gesäit, dee wollt de Kapitalismus moraliséieren an dann huet en dat zwee grouss Haien dann erkläert, déi sech vreck gelaacht hunn. Mee ech mengen, Dat huet déi ganz Saach gutt erëmgespigelt a mir gesinn, datt déi Sonndesrieden, déi si passé an elo geet et erëm an déi ëmgedréinte Richtung, well mat deene Filière geet et, hu mer erëm eng Reguléierung, déi erëm no zréckgefuer gëtt. An et ass schlussendlech jo och nach eng Reaktioun op eppes, wat jo scho geschitt. Mir sinn a Konkurrenz natierlech mat Irland, well do ginn et och schonn änlech Vehiclen. An ech weess och net, ob Irland wierklech esou e Virbild sollt sinn, zemools net, wann ee gesäit, wat fir en Effekt d'Finanzplaz an Irland och op déi sozial Situatioun an dat Land hat. An dann wéilt ech nach eng lescht Saach soen. Den Här Bauler, fir deen ech u sech all immens vill Sympathie hunn, huet e ganz gudde Bericht gemaach. An dat ass éierlech gemengt, dat weess en. An en huet en exzellenten Historique gemaach och vum Projet de loi. En huet just en Detail vergiess, an ech wollt dat awer nach erënneren. Well selbstverständlech gouf de Projet de loi och déposéiert am Conseil de Gouvernement, wéi sech dat gehéiert. Et gouf awer och nach eppes, gouf sou epp, ech weess net, wéi een dat nennt, ech weess net, ob dat an der Gesetzgebung virgesinn ass, sou epp eng Aart Prédépôt, deen ee konnt gesinn. Ech mengen, et war an enger Newsletter vun enger Etüd vun, ah, ech soen, vun Horst Prüssen, mengen ech. Do gouf et nach prédéposéiert, iert et iwwerhaapt am Conseil de Gouvernement déposéiert gouf. Dat ass eng Nouveautéit. Dat geschitt anscheinend relativ oft, och soubal et ëm Projets de loi geet, wat d'Finanzplaz betrëfft. Wahrscheinlech hu mer Beamten am Finanzministère, déi, ech weess net, déi Projets de loi net onbedéngt kënne schreiwen. Ech mengen net, well ech erliewe se awer ëmmer als äusserst kompetent, muss ech soen. Mee et geet vläicht méi schnell, wann déi direkt Interesséiert déi Projets de loien selwer schreiwen an duerno der Regierung iwwerginn, fir datt si et am Conseil de Gouvernement kann deposéieren. Ech mengen, dat ass äusserst problematesch. Dës Kéier koum et zu enger Kommunikatiounspann. Si waren e bëssen, si konnten hir Freed net cachéieren a si hunn dat missen hire Lieser oder Clienten direkt kommunizéieren. Mir wëssen, datt dat oft esou geschitt. Dat ass net normal. Dat ass net seriö, dat ass entlarvend, an aus all deene Grënn wäerte mer selbstverständlech dese Gesetzesprojet net matstëmmen.